Gall caniatáu i weithwyr gyfathrebu â'i gilydd drwy gyfrwng y Gymraeg fod yn gymorth i sicrhau morâl staff ac i greu awyrgylch gadarnhaol o fewn y gweithle.
Mae sgiliau dwyieithog ymysg staff yn caniatáu i'r staff fod yn trafod pethau mewn dull ffurfiol cyfarfodydd, ond hefyd o gwmpas hynny mae iaith naturiol y swyddfa o rannu syniadau yn digwydd yn reddfol yn i'w iaith naturiol nos ef ei iaith gyntaf nos ef Gymraeg sydd yn caniatáu i ni ddawnsio syniadau efo'i gilydd, dwyn oddi ar ymarfer da ar ei gilydd, gofyn am gyngor gan gydweithwyr a mae pobl yn brafiach yn gwneud hynny yn i'w iaith. gynta, Cymraeg. Hwnna sydd wedi codi morâl staff i, bod iaith y swyddfa a iaith naturiol staff yn cael ei defnyddio o fewn gwaith bob dydd.
Mae cyfran uchel iawn o'r staff sy'n gweithio yng Ngwynedd yn siaradwyr Cymraeg iaith gynta, sy'n defnyddio'r iaith ar gyfer cyfathrebu o ddydd i ddydd y tu hwnt i'r gweithle. Mae'n naturiol felly y byddai nifer fawr o'r unigolion hyn yn teimlo'n fwy cyffyrddus pe byddai modd iddynt siarad Cymraeg o fewn y gweithle hefyd.
Dwi'n teimlo yma bod staff yn yn fwy cartrefol o o ddefnyddio'r Gymraeg. Yym dyna'r iaith 'yn ni 'di arfer efo'i yn 'yn cymunede a mae pobl yn yn fwy parod i ddeud 'u barn ac i gymryd rhan mewn ffordd yn 'u yn 'u hiaith gynta. Wrth gwrs bobl lleol yym ydi dros 90 y cant o'r bobl sy'n gweithio efo ni. Y iaith cynta nhw ydi iaith Cymraeg. Felly wrth gael nhw yma yn siarad y iaith maen nhw'n siarad adra, maen nhw'n maen nhw'n hapus â hynny waeth, maen nhw hefyd yn teimlo maen nhw'n gallu cyfathrebu well gyda yr yr yr bobl eraill sy'n gweithio efo nhw. Ag maen nhw'n helpu ni wedyn wrth gwrs, ma' ma' ma' pawb yn gallu cyfathrebu well, maen nhw'n symud trwy waith yn mwy gyflym, maen nhw'n maen nhw'n yy ac yn mwy cyfforddus mae'n debyg yn siarad y iaith maen nhw'n yy t'mod 'u brif iaith wrth gwrs ynde? Gan sicrhau morâl staff a arwain at godi lefelau cynhyrchiant a gwella safon y ddarpariaeth sy'n cael ei chynnig i gwsmeriaid, roedd y clywn i gan Eurig Williams, Uwch Ymgynghorydd Adnoddau Dynol gyda Chyngor Gwynedd.
Os ti'n gallu dadlau bod morâl ein staff ni yn mynd i fod yn uwch oherwydd bod nhw'n gallu yym mynd o gwmpas i gwaith dydd i ddydd yn yr iaith, yn eu mamiaith 'lly, yym. um, a bod nhw um, wedyn yn gallu canolbwyntio a roi y gwasanaethau sy'n ei hangen um, yn y ffordd yn y dull hawsa posib iddyn nhw o ran pa iaith maen nhw'n gwneud hynny. Mae yna lot o wybodaeth academaidd sydd yn awgrymu os fedrith yr unigolyn fod ei hunan pan maen nhw'n gwaith. Mm. Maen nhw'n hap, hapusach fod ei hunan. Mm. Ac os maen nhw'n gallu bod ei hunan fel maen nhw tu allan y gweithle, wel, mae ma, ma, ma debyg fydd y gwasanaeth maen nhw'n ddarparu mynd i fod yn uwch achos maen nhw'n hapusach yn eu hunan yn eu yn eu gwaith. Does dim dwy waith gynna i bod medru defnyddio'r Gymraeg yn fewnol yn help garw i lot fawr o staff gan gynnwys fi'n hun. Dwi'n medru yym cyfleu fy hun yn well yn fy iaith gynta. Mae cyfoeth yn yn dda iawn am gael cyfieithu ar y pryd mewn cyfarfodydd ag ati ac felly mae'n haws i rwyn deimlo bod yn yym bod rhywun yn medru cyfrannu i drafodaeth o'r llawr os oes angen de, hynny ydi pan ti'n medru wneud o yn dy iaith dy hun. Mae Cyfoeth Naturiol Cymru yn dangos yr un parch ieithyddol i'w gweithwyr ac i'w defnyddwyr felly, drwy gymryd camau pendant i sicrhau bod modd i'w staff siarad Cymraeg yn y gweithle, mae'r rheolwyr yn arddangos eu bod yn ystyriol o anghenion eu gweithwyr a'u bod yn awyddus i hyrwyddo'r cysyniad bod pob aelod o staff yn aelodau o'r un tîm. Lle mae'n bosib bod ni'n gallu cynnig yr un dewis iaith i'n staff ac y byddwn ni yn i'r cyhoedd, a bod y staff ei hun trwy hynny wedyn yn teimlo yn fwy hyderus ac yn uniaethu ei hun yn well â'r sefydliad, a bod, gobeithio, mwy o ymroddiad gan y staff tuag at y sefydliad sy'n parchu eu iaith a'u diwylliant nhw.